Dumelang, le amogelesega mo Botswana Sinking Law. Ko ke le tsisang gaufi le molao. Mo ke tsetana ya boraro ha re bua ka di-trust e leng ntlha ya bohelo. Mme pele ga re tsena mo kgatisong ye, ke kopa go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa hela. Ha e le gore o na le kgang, itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ga re tswelela ka kgatiso ya rona ya tsatsi jeno, setana e ya boraro e leng ya bogelo ya ditrasti ke bua ka maikarabelo a ditrasti ka ga molaong wa Trust Property Control Act number 4 of 2022. mme se se botlhokwa go itsewe ke gore o tshwanetse go nna le mokwalo o ga e le gore o trustee o o dirang trust mme ebile o tshwanetse gore o bo o nna le molao wa trust property control act number 4 of 2022 ka gore ka gore o tshwanetse go itse dipampiri tse le go heta jaaka o ikitse ke nngwe ya maikarabelo a trustee ka ga molaong wa trust property control act trustee o tshwanetse gore a bo a nna le dipampiri tsotlhe mo go teng di-record tsa trust mme di-record tse di tshwanetse gore di bo di supa motho o e dirileng ka botalo mme ka botlalo ke bua gore ke mang o dirile jang jalo jalo ga e le gore ke kompone go nne le ditankane tsa go gatisiwa ga kompone e ga e le gore ke motho wa nama le madi go nne le moriti wa o mang kana passport ga e se motswana jalo jalo Go tshwanetse gore go nne le um dikitso ka botalo ka di-trustee tsotlhe tsa trust go simolola ko e tswang teng e mme ntse e tswelela yalo go nna go tsewa dilo ka batho ba mme jaaka ke bua le bone go tshwanetse go nna le meriti ya boomang ja bone kana di-passport gore go itsewe gore motho o teng ke trustee ke mang Seleshone e tshwanetse go nna nnete ga go tla ko di-beneficiary. Di-trustee di tshwanetse gore di bo di nna le eh, dipampiri tse di supang dithoto tsotlhe tsa truste ebile e bo e supa dikonteraka tsotlhe tse e leng gore truste e kile a tsena mo go tsone e tshwanetse gore e bo e nna le dilo tsotlhe tse di supang dilo tsa madi mo go teng di-financials tsa trust go tshwanetse go nniwa le mo go teng di-audit tsa di-financial tsa trust ye ka ngwaga le ngwaga mo go teng annual audits jalo jalo mme mo go direlwa gore go kgona go hiwa dipampiri mastara wa gae kgote ga a di kopa gore a bone gore a trust e tsamaisiwa sentle ka ga e tshwanetseng go tsamaisiwa ka teng mme ebile trustee o tshwanetse gore ka nako tsotlhe a ba a tsaya dikgato tse e leng gore ga di beye trust ka ga mosimo ga e le gore o tsaya dikgato tse di bayang trust ka ga mosing o kgona go ntshiwa mo um maemong a mme ebile trustee ga e le gore o batla go tswa mo maemong a o tshwanetse gore a ba a bolelela mastera wa high court le di-trustee tse dingwe ga mmogo le di-beneficiary gore o batla go tswa mo maemong a mme se se botlhokwatlhokwa mo go tsone tsotlhe ke gore trustee maikarabelo a gagwe ke gore a bo a gatisa trust le mmastara wa high court go tlhoka go dira jalo go dira gore a kgone go tsenngwa mo kgolegelong kana a atholelwe go duela madi kana tsothe ka bobedi se se botlhokwa segolobogolo ga o lebile gore ditrust tse e leng gore di dirilwe ka sete bosigo 2018 di tshwanetse gore di bo di gatisitswe ka malatsi a le masome a mabedi le botlhano phatwe 2022 go tlhoka go dira mo go reela gore trustee o kgona gore a bo a lathela mo kgolegelong

Gore o itse gore maikarabelo a gago ke eng kana e ya go nna eng ga e le gore o trustee gompieno o ise o ko o lebelele mekwalo e o tshwanetse gore o e lebelele gore ga ke tshosa matlho ke go botsa gore maikarabelo a gago ke eng ga o lebile ntlha ya gore o bo o tswala matlho fela o mpolelela o thathologa ka jalo maikarabelo a gago a trustee a botlhokwa gore o a itse jaaka ke buile mme ga e le gore le tsere sengwe se se eh, mosola mo kgatisong ye ke kopa gore le tsenye maikutlo a lona ko tlase le mpolelela gore le ka tswa le bata ke tlhalosa eng sente kana le anyile eng mo kgatisong ye le ntshale morago mo maranyaneng a facebook at botswana thinking law kana a twitter at bw thinking law le rate le subscribe e bo le letsa toloko gore nako tsotlhe ga ke tsenya kgatiso tse dintšha le bo le bolelelo ke lebogela ga ne le na le nna mo kgatisong ya tsatsi jalo ne ke mpa ke e ga maoko hela A ditshwanelo kana maikarabelo a di-trustee ka jalo tsa mo go lebelela mokwalo o o dirileng trust ya gago le molao wa Trust Property Control Act gore o itse le go heta mme ke tla le bona mo nakong e e tang go siame